Bawi-Khrih a zumtu dawtmi nulepa unau vialte hna, nan dam cio hna maw? Nan umnak hmunkip cio ah Bawipa nih daihnak, hnangamnak, lawmhnak in pe cio ko hna seh. Pathian nih an kan dawt, kan nunnak a ṭha bik in lam an kan hruai i hi bantukin RVA Hakha Chin hmangin Pathian bia i hrawmṭi ṭhan kho dingin caanṭha ka hmuh caah Kan biak Pathian cungah lunglawmhnak tampi ka ngei i an kan zoh an kan ngaitu zumtu nu le pa u le nau nan dihlak cungah Bawipa nih a thar in nan herhmi cio ah thluachuahnak in pe ko hna seh. Kum thong hnih le kum kul le kum ruk April ni kul nan hi Kan nubupi nih thlarau thazaang kan laknak ding caah tlang kan tarpiakmi Johan thawngṭha ngan paruk am he sawm thum le panga in sawm li tiang Jesuh nih cun nunnak changreu cu keimah hi ka si ka sin i a rami cu ahohmanh an rawl a ṭam lai lo i keimah a ka zummi cu ahohmanh an ti a hal. lai lo. Sihmanhsehlaw ka chim bang khan a hmuh cu nan ka hmuh cang ko. Nain nan ka zum duh lo. Ka Pa i a ka pekmi paohpaoh cu ka sinah an ra lai i ka sin i a rami paohpaoh cu ahohmanh ka dawn hna lai lo. Zeicahtiah vancung in ka rungṭum cu keimah duhnak tuah awkah khan si loin a ka thlahtu duhnak tuah awkah khan a si deuh. A ka thlahtu nih tuah seh ti a ka duhmi cu hihi a si: a ka pekmi vialte kha pakhat hmanh tlau loin ni hmanung bik ni ah nunnak i an dihlak in thawhter dih kha a si. Zeicahtiah Fapa kha a ka hmuh i a ka zummi mi paohpaoh cu ni hmanung bik ni ah nunnak i thawhter kha ka Pa nih a duhmi cu a si, a ti. Bawipa, Thawngṭha bia a si. Maw Khrih nangmah cungah thangṭhatnak um ko seh. Tuzing kan theihmi Baibal ca he Pathian bia he pehtlai in i ruahṭi hna u sih, i hrawm ṭi hna u sih ti ka duhmi cu nunnak in zungzal nunnak ah ti hi a si. Hi nunnak kan timi hi Kan takpum he aan ṭhen hnuzung ahhin a thi kho lo i zungzal nunnak ah maw a kal lai i zungzal hremhmun ah dah a kal lai ti tu hi pakhatkhat ah a kal ding hi a si. Cu nunnak cu Pa Pathian nih Fapa Jesuh Khrih thawngin pek a kan duh i Fapa Jesuh Khrih nih hin a thi le sa in zungzal nunnak i co hna seh ti hi an kan duhmi a si ti kha cathiang ah kan hmuhmi a si. Vawlei cungah sermi thil vialte hi a hmun ding an um lo. Minung sermi siseh, Pathian sermi siseh, zungzal a hmun ding zeihmanh a um lo i an caan a phak tikah cun a rawk a dih ding lawng te kha an si. Sihmanhsehlaw Pathian nih a ser in sermi si loin amah a nunnak a thaw a chuahhnawh an kan pekmi nunnak tu hi cu a thi khomi a si lo ti kha Cathiang ah kan hmuh. Khrihfa a si lomi zumhnak dang, biaknak dang hna zong nih nunnak hi cu a thi kho lomi a si ti kha fiang tein an hngalh cio i kan Kawlram biaknak Buddhist Biaknak kan zoh tik zongah nunnak hi cu a thi kho lomi a si i kan thi kan chuak ṭhan kan thi kan chuak ṭhan ti bantukin bung tungseṭip bung ah kan le i Laiholh kan chim si ahcun nun sawmthum le nun khet chen sawmthum le chen khet kan hel hnu ah zeihmanh um ti lonak a daihnak nihban ah kan i din ti kha an zumhmi a si. I kannih Khrihfa hna zong Kan zumhmi cu hi kan nunnak hi a thi kho lomi a si bantukin Khrih thawngin zungzal nunnak ah kan phan lai ti kha kan zumhmi a si ve. Cucu kan Bawipa Jesuh Khrih nih a thi le a sa in a thi le sa chungah A umzia le a thil a sa in zungzal nunnak co hna seh ti kha an kan duhpiakmi a si ti kha cathiang ah fiang tein kan hmuhmi a si. Laitlang zumhnak cheukhat Khrihfa kan unau a simi hna cheukhat nih kan Bawipa Jesuh Khrih cu changreu chungah cun zeitindah a um khawh lai? Misuhrang chungah cun zeitindah a um khawh lai? tiah an minung sinak ruahnak taksa ruahnak in an ruah tikah an zum kho lo keimah philh lonak ca menmen a pei tuah u an kan ti ko cu tiah an ti i kan bawipa jesuh khrih thilsa kha an zum duh lo tahchunnak ah dor i an zulmi thil than pakhat kha nu pakhat nih ai cawk i hni ah ai ṭhit tikah cun nu hni ah a cang ko i cu thil than pakhat cu an van Ṭhit i aa lan ah thendaar ah siseh tiah minung nih an ti tikah cun cu thilthan cu mi nih upatmi le hmaizahmi, ṭihzahmi ah a cang ko. Thilthan cio a si ko natein minung nih siseh timi thawngin sining tampi ai dangmi kha kan hmuhmi a si. Cu ve bantukin changreu a si ko nain kan Bawipa Jesuh Khrih nih ka thisa ah siseh, ka thisa a si a ti si ahcun a thisa a si ko ti kha kannih nih kan zumh ding kha a si ko. Minung thinlung le thluak le ruahnak in kan tuak i kan phak khawhmi lawng kan zumh ding a si ahcun kan biakmi Pathian hi minung sin a si hnga i Minung level si hnga. Sihmanhsehlaw kan biakmi Pathian cu minung ruah khawh lomi, tuak khawh lomi pinlei i tiang a ruat khotu, tuak khotu a si caah kan biakmi kan Pathian a si kan timi cu a si. Cucaah kan Pathian nih, Pa Pathian nih Fapa Jesuh Khrih thawngin zungzal nunnak co hna seh ti an kan duh bantukin Fapa Jesuh Khrih nih A thil le sa thawngin zungzal nunnak ah co hna seh, zungzal nunnak co hna seh ti kha an kan duh vemi a si. Cucaah dawtmi nu le pa unau vialte hna, zungzal nunnak kan phak kan co khawhnak hnga ding caah hin kan Bawipa Jesuh Khrih nih ka pum thiang a si, zungzal nunnak ka si, vancung in a rung ṭummi nunnak changreu cu ka si, ka sa i ka thi a dingmi cu zungzal nunnak an ngei lai tiah an kan ti bantuk tein kannih hna nih zungzal nunnak kan co nakhnga ding caah kan Bawipa Jesuh Khrih nih an kan cahtami bia hi kannih na zumh in zul zuam ko hna u sih. Zungzal nunnak kan timi cu Pathian bia chungah kan Bawipa Jesuh Khrih bia chungah a ummi a si i kan Bawipa Jesuh Khrih bia leng i Cathiang bia leng i cu minung zumhnak le minung ruahnak a si caah a dong ding a si. Kan biakmi kan Pathian nih kan sahtami bia cu zungzal in a hmunmi van le vawlei hmanh rawk sehlaw ka bia cu a rawk lai lo tiah an kan cah bantukin a bia i a ummi Zungzal nunnak changreu cu keimah hi ka si. Ka sa i ka thi dingmi cu zungzal nunnak an ngei lai. An rawl a ṭam in an ti hal ti lai lo tiah ka ti bantuk tein kannih hna nih zungzal nunnumnak vancung ram kan phak khawh nakhnga ding caah kan Bawipa thi le sa in kan Bawipa Jesuh Khrih nih an kan umpi ko zungzal in zungzal tiang ti kha kannih nih kan zum i kan Bawipa Jesuh Khrih thil sa kha hrawmṭi zungṭi zungzal ko hna si ti ka duhmi a si. Bawipa na thluachuahnak kan pek ko seh.